Hemmäňize salam bileşler, men Türkmen Gyz atly kanalymyň ýene bir täze wideosyna hoş geldiňiz. Men bu günki wideomda Amerikada öýde oturan ýeriňizde onlaýn programmalaryň üsti bilen nädip pul gazanmaly we nähili onlaýn programmalaryň üsti bilen gazanyp bolýar puly. Şol arada size gysgaça öz bilýän onlaýn programmalarymy hem-de öz bilýän maslahatlarymy size aýdasym gelýär. Ildeşler eger siz meniň şu wideomy halasaňyz laýk goýmany eger meniň Türkmen Lady atly kanalymy halaýan bolsaňyz agza bolmany soraglaryňyz bar bolsa teswirlere ýazmany unutmaň. Geliň onda wideomyň soňuna çenli hemmämiz bilelikde seredeliň. Nähili onlaýn programmalaryň üsti bilen pul gazanyp bolýarka. Ildeşler, eger siz iňlis dilini we beýleki daşary ýurt dillerini bilýän bolsaňyz, onda siz arkaýyn öýde oturan ýeriňizden onlaýn programmalaryň üsti bilen iňlis dili ýa-da beýleki daşary ýurt dilleriniň mugallymlary bolup okuwçylara Şol öz bilýän diliňizi öwredip pul gazanyp bilersiňiz. Ildeşlerim men size öz bilýän onlaýn saýtlarymy size aýdyp geçeýin. Olar eger siz iňlis dilini gowy bilýän bolsaňyz Cambly Skyeng ýaly onlaýn programmalarda mugallym bolup işläp pul gazanyp bilersiňiz. Ildeşlerim men size Ikinji maslahat berjek onlaýn programmam hem Etsy, Amazon, eBay we beýleki birnäçe onlaýn biznes programmalar bar. Siz eger köýnek tikip bilýän bolsaňyz, çeşme görüp bilýän bolsaňyz ýa-da bir başga kreatiwnyý işleri edip bilýän bolsaňyz, bir zatlar Döretýän bolsaňyz, surat çekýän bolsaňyz, onda siz şol tiken köýnekleriňizi, ören çeşkalaryňyzy, çeken suratlaryňyzy şol saýtlarda reklama edip, satyp, pul gazanyp bilersiňiz. Eger siz köke, süýji, tort, piçenýe bişirip bilýän bolsaňyz, onda Instagram ýa bolmasa Facebook sahypalarynda akkaunt açyp, Şol ýerde reklama edip, zakaz alyp, şeýdip kiçiräk biznes açyp, arkaýyn öýde oturan ýeriňizden pul gazanyp bilersiňiz. Esasan hem şu wagt köp işleýän adamlar işlerini ýitirdi ýa bolmasa karantindan şonuň üçin öýde pul gazanmaň aňsat ýollarynyň biri onlaýn programmalarda işlemek. Ildeşler, size ýene bir zat aýdasym gelýär. Eger siziň egin-eşikleňiz kän bolsa, geýmeýän egin-eşikleňiz ýa bolmasa bir geýmeýän köwşligiňiz bar bolsa, ulanmaýan gap çanaklaňyz, gap gaşlaňyz bar bolsa ýa öýde bir bilemok stul, stul bar bolsa, şol harytlary hem second hand ýa-da thrift diýip onlaýn saýtlarda satyp bilersiňiz. Olara ThreadUp we Savers ýaly beýleki birnäçe akkauntlar we beýleki birnäçe programmalar ýa bolmasa dükanlar bar. Şolara eltip ýa-da onlaýn saýtlaryna arkaýyn satyp pul gazanyp bilersiňiz. Ildeşler size indiki aýtjak, maslahat berjek biznesimiň biri hem, eger siziň araňyzda manikýur, pedikyur, ýa bolmasa saç boýamak, makiýaž etmek, saç kesmek ýaly işlerde, salonda işlän bolsaňyz, onda siz öýde oturan ýeriňizden pul gazanyp hem bilersiňiz. Öýde bir komnatyňyzy ýörite bir salon ýalak ediň. Şol salon ýalak edeniňizden soň hem akkaunt açyň, ýagny Instagram bolýamy, Facebook bolýamy şular ýaly akauntlarda reklama ediň şular ýaly men salonym bar eger araňyzda saçyňyzy kesdirjek ýa manikýur pedikýur etdirjegiňiz bar bolsa arkaýyn gelip bilersiňiz diýip şeýdip reklama edip arkaýyn öýüňizde öz kiçiräk salon biznesiňizi hem açyp bilersiňiz. Ileşler eger siziň araňyzda ýaňky içmeli iňlis dilini gowy bilýän bolsaňyz, ol size ullakan kömek etýär. Sebäbi siz wapşe öýden çykman, ýagny karantin açylandan soňam öýden çykman işläp bilýäňiz, öýde oturan ýeriňizden kompýuteriň üsti bilen. Ol işe hem dispetçer diýilýär. Ýagny siz oturan ýeriňizden dispetçer kompaniýalar bilen gürleşip, şolara dispetçer bolup, Haryt, towar, tapyp bilersiňiz. Ol dispetçerler hem oturan ýerinden erbet aýlyk alanoklar. Her harytlaryna, ýagny her tapan zakazlarynyň belli bir prosentini dispetçerlere töleýärler. Şonuň üçin dispetçerlik işem erbet däl. Bilersizler, men size aýtjak, kiçiräk öýdäki biznesleriň biri hem öý haýwanlaryny saklamak. Ol nähili? Eger siz bilýän bolsaňyz, amerikanlar öý haýwanlaryny saklamany gowy görýär, esasan hem it, pişik, ýylan ýa beýleki popugaý ýa towşan şolar ýaly birnäçe öý haýwanlaryny saklaýarlar. Eger şol amerikanlar daşary ýurda gezmäne gitse ýa bolmasa bir işleri çykyp bir başga ştata gitse, öý haýwanlaryny seretmäne adam gerek. Şonuň üçin hem siz öýde oturan ýeriňizde eger siz it pişik saklaýan bolsaňyz, şol öýde size Instagram ýa bolmasa Facebook ýa bolmasa beýleki internet platformalarda reklama edip bilersiňiz. Men şular ýaly öý haýwanlaryny saklaýan, sagadyna şular ýaly dollardan diýip reklama edip Şeýdip hem öýde oturan ýeriňizden pul gazanyp bilersiňiz. Şol internetiň üsti bilen adamlar görýärler, hä, Şular ýalak meň öý haýwanym bar siz şular ýalak serediň ynha şu sagatda şuny iýmit iýmeli şu sagatda daşaryk gezelenç etýär diýip size aýdarlar siz hem şoňa görä size berlen haýwanlara seredip şeýdip hem pul gazanyp bilersiňiz Ildeşlerim men size soňky aýtjak kiçiräk onlaýn biznes hem Ol edil onlaýn biznes däl-de, bir öýdäki biznes diýsegem bolar. Ýöne internetiň üsti bilen onlaýn reklama edersiňiz. Ol hem çagalar bagy. Öýde çagalar bagyny açmak. Öýde çagalar bagyny açmak üçin size birazajyk dokumentler gerek bolýar, ýagny lisenziýa, şular ýalak dokumentler gerek. Ony siz internetiň üsti bilen bilip, şol dokumentleri alyp bilersiňiz. Ýöne eger siz çyndanam sadik, ýagny çagalar bagyny öýde açasyňyz gelse, öz çagaňyzyň gapdalyna ýene bir goňşularyňyzyň ýa-da reklama edeniňizden soň size getirjek çagalary bilen öz çagaňyzy goşup öýde seredip bilersiňiz. Ýagny ol ene-atalar işleýä şoň üçin çagalaryny köpüsi çagalar bagana berer ýöne eger siziň goňşyňyz bar bolsa siziň goňşyňyzy size çagalaryny getirse arkaýyn şeýdip pul gazanyp öýde hem öz çagaňyza hem de olaryň çagalaryna seredip bilersiňiz Ildeşler men size aýtjak ynha şular ýaly onlaýyn kiçiräk biznes ideýalarym şular eger Siz meniň şul videomy halan bolsaňyz, ýaňka işime laýk goýmany unutmaň illeşler. Illeşler meniň şul videom size bir peýdalyrak videolaryň biri bolandyr diýip umyt etýän. Indiki videolarymda görüşýänçek hemmäňize köp sag boluň. Janyňyz sag bolsun.